Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics bsatas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal l, u anki z, jekk tistagħġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħoddx għalik, il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fost kemm għandkom kollha.

Inti non qed m'hemm xejn, m'hemm xi ħaġa. Aħna ħanet aħna tnejkna b'kollox u b'kulħadd u everything ta' biex tkun taf. Tox tieħu għalik għal Gaj! Ara, għandi pjanta jien. Xan, mela, issa upgrade jajna għandek għal-xismu. Guys, għanna episode iħor Bite to Bacon għadna, għadna hot and steady, għadna tajjeb. Yes, and it is, it is, it's official. Official. Official. Aħna,
uffiċjalment, edin l-aqwa comedy show Malta Skont il-Broadcasting Authority. Dik hi. Skont PG. Jew hija, ma rejt PG huwa gold. U aħna, aħna rrid ngħid li aħna għamilnija, għamilna da kollu befer, ħafna ħafna xogħol. Il-mara kienet tħobni qabel bdejt issa tħobni ħafna ħafna inqas. Iktar nkellem lilek mill-mara, ħankun resmi. Le, le, għandek raġun.
Fil-100%. Imma Ukoll ħabba l-guests u llum guest magħna għandna il-Ħadd Ħlief il-Kion tal-Love Island!
Fid-disa' Fid-disa, batlu għatlu nfixinti, għaw, bro, ġej, għalli ħames minuti ħankun tar. ħames minuti tar. Madonna, kjo nos. Laxxu neqsin kwarta t-nirekordjaw. Iktar actually? Iktar, u eja.
Fajf Microsoft. Ma ġara xej, ma ġara xej. Eh, nirringrazzjaw nibda bil nirringrazzjaw l-sponsors, il-Sotto Zero, sibna bil-ġelat l-lum, eh, noħorġu għom aktar tant, A to Z Electronics għal-Tech u għal-AC, dksfactory.com, cool custom cases, phone cases minn hemmhekk, onlineintimates.com għat-toys tal-adulti, fivepointsgrowing.com għal xejn ta' siġra fikus ħelwa 18 plus. Kabar id-dar u hekk. Eh, DLE.mt, proprjetajiet u eh, pariri minn hemmhekk, Fire and Fork ukoll li kull nhar terba jkollhom all you can eat meat, eh, fantastic price, tista' ċekkjom fuq Facebook ukoll, u Black Blocks Pro li eh, joħsib ukoll Eh, l-audio tagħna u upgrade'jana wkoll dal-aħħar ftit episodes li eh, rajtu b-new mics, new stands, everything. Thank you wkoll il-Matt Photography, mhm. guys jistgħu jsibuh fuq Facebook, fuq Instagram, fuq kull imkien ikolkom bżonn xi affarijiet. U ngħid ħaġa oħra ta' malajr għandna l-merch. Tara? Bite to Bacon, morru ħanut.bitebacon.com, Għanna l-websajt ukoll bajtubacon.com, kollox bajtu bacon, kollox tajjeb u tajjeb. Imma, kien għanna għanna u koll, għabel nibdaw ma kien, zomma, għax irridu nirringrazzjaw il-patrons u koll li għanna l-lum. Ehm, ġewsaw Cleveland

Anyways, kompli għax dan il- Somma dana ħallina Eight nistennew. euro fi xar piċa. Jis- Għax affarijiet daw. Nollu, nollu, ah. Naw mela nżabbu jew. Nollu, ah.
Nollu, ah, naqsulhom il-kontenut. Nibdew jew għax dajt id-dejja għad ġed jidra. Jagħmel li l-libba jrid, aħna il-naw, il-naw nistennew aħna tlet kwart. Nistennu, Fadallu. nistennu, don't worry.
Mela, aħna aħna ovvjament dejjem nagħmlu għad il-biċċa xogħol nitkellmu naqra ma' ma' ma' ma' nies li jkunu viċin il- il-guest tagħna u pereżempju aħna qalulna and I quote di, all right? Di quote vera, man sħabek. Kont qed inġerrieħ u ġin nannu. Issa, zom naqra. Ma permettu li sekonda, please. Silenzju. Di, ġifiri, tawilek ek di. Le, le, le.
Literalment ek, quote. Mandiġ dubju min.
Kif iż-żopp kont qed iġġerri ħint u ġie nannu.
Għadu inti għad fil-kamra u daħal fuqi. Le, kif ġi nannu? Għadu tajjeb il-nannu.
Int kont qed iġġerri ħinti u ġi il-nannu. Jiġi il-nannu?
Kif? Kellu l-berdej il-nannu.
Kux kont jgħat fil-kamra u daħal, fetaħ il-bib u daħal u sabni kont zaħi kem kelli ġi 14. Jieġi ħafna nannu, eh? Id-dar jieġi, id-dar.
Id-dar jieġi. U għadu jieġi, jieġi fil. Ejja, għadu ġibli, eżempju ta'
U meta daħal nannu rat rak ġerriħ. Eh. Komplejt? Le, u għaf, xie komplejt. Ma nafx, forsi.
Xie komplejt, bat dor taf kif dor din.
Eh, vera, u xqalle. Xukajt, jimżaq, jaw, jibdeħ nadda fl-art kombinazzjoni, fimt? Eh.

Ġifieri, litteralment, qed tawna l-magazines, kien hemm magazines, l-iskola qed idur u tawni magazine u mort id-dar qed il-liba tagħna ħanġerrih waħda tajba li. Magazine, xi ma, mela x'qas, x'qas mur, jiena s-sagħtar kienu jtuni qabel, x'qed kont ikom il-Playboy. Kien hemm xi kuntra, le wieħed l-ewwel ħaġa full, l-ewwel ħaġa hardcore li qatt rajt f'ħajti, ġifieri niftaħ u nsib għoxx, just A4 paper għoxx zoom din ostja. Kollox spjegat, vera kont imbellagħ, ta' xi 14, hekk 15 naħseb kien dak iż-żmien, kemm, kemm l-ewwel darba li tara porn. Vera, U ħadtu d-dar qed iju tissanti ġirja ta' Kristu sħant, libax qed jiġri hawn, insomma, whatever, u għaddiet. Ninżel u l-għal ħaġa jiġi missieri, li xkont qed tagħmel? Għetlu nistudja konti għat u jena, ġek suppost nistudja konti għat. Għalli eħe tistudja konti għat, eħe, iwa mela. Tistudja ġifiri ċert li rani, kien mill-bejt, u rani. Katlu bidejħu eħiltu, ek?
ċert li għamilek, tistudja għalli, għalli, għalli, għalli, kontet narak. Illalla, dam jarak, ostja. Eżat, għalli kontet ah, narak. Pjaċir, ostja, jamarra. Għandek it-teknika ħazina.
Prova subajk tamlu xifu imma Dafru la ċemba.
Isma, ti xed tagħmel f'ħajtek hekk mindu għaft mindu mhux eh, eh, waqaft, minn mindu ġejt irrelevanti. Eh. Xed tagħmel f'ħajtek? Wara tajli.
Minn mindu ġejt irrelevanti. Irrelevanti u relevanti.
Irrelevanti. Irrelevanti.
Mhux għax waqaf la bajlendu, kif se jiġri issa? What's your mission plan? Jiena mission plan.
Eh, Nifoka fuq il-person training ta' person training u parties. Party, qed organizza l-party. Ej, ej, ej. X'tagħmel?
Ej, din hija plagja, don't worry. Ħan organizzaw party.
Eh, l-ewwel wieħed.
L-ewwel wieħed ġifieri. Ġaw, bdejt naqqa kont qabel imissa aktar għandifis iktar siqi. Ħadd istink, ħadd defes iktar sieqek. Ej.
Inti saqaj kbar, għax ta' ħafna squats. Jena, naħmen għas squats. Ux, ux parti ħagġa, ma t-net niftakar li jinti 19, għandek nishtiq nejdlek affarijiet oħra, għal kurzita jiġu l-membri parlamentari l-partis tijak, għax dakka kienem parti mill-ux li morru ġibdu l-alla kok, lex ħarġet, ħarġet fuq. Eh, isma, jena gazzetta, ħarġet fuq gazzetta di. Aħjar ma nejdiex di, għax jien smajt ċaħġa di fil-kas naqtawa spun ma ħanejdilkom, jien smajt melli jem xivilla di vera men. Eh, di qed ngħid, di għal di qed ngħid. Li jgħodu jmorru l-Kolombjani u jimxu waħda Kolombjana, eh, eh, di fuq eh, il-gazzetta kien. Mela full on hu ekku. Li hemm villa ġifieri il-membri parlamentari jaqbdu jew iħallsu membership, iħallsu membership smajt jien, iħallsu membership hekk xi mhux mit-euro probabbli. Xi mit-euro kuljum ha, u tmur tiġbed l-alla Ġifieri bil-Kolombjani, bil-prostituti, u hekk, eh? Jiena nixtieq nixtieq. Jagħmlu membership il-ġim minn flok għidu għamil daw. Membership ġim? U ħallek mill-ġim kion. Ostja moħħok ħallejjem ġim.
Jiżżewġ affarijiet nixtieq ngħid. One, Jekk għax titħajja tagħmel daw tip ta' parties. Eżatt. Parties ta' parlamentari.
Eh, mela x'inhu għandek tal-fucking tajba. Naraw. Dik waħda.
U tu Aħna uffiċjalment ħriġna l-kandidatur għal Membri Parlamentari fl-elezzjoni li jmiss għax nixtiequ nkunu parti minn dawn il-parties. Dak kull punt ta' biss ċala sobna mid-diplomacy u għasti le xejju, dak kull punt. Laqwa l-parties. Ba dik biss qed tagħmel tifu xi żobb hemm xi ħaġa oħra x'qed tagħmel, ifimni dal-ħafna muscles u poses, muscles

Lady boy, t-tgħidlu biex jifimha. Ta' Thailand? Lady boy. Fimtek, fimtek, għatni xi u men. Eh, eżatt, xi u men.
Għalalu l-ħara l-ura, kjon, ta' tqox tħossok. Tqox tħabbel zobbok, għatina. Ora, samaruma, samaruma. Għanna storja oħra li smajna. Għandek, għanna xseb li smajt. Storja li kien, kien kont qed taħxi l-ex, u daw nofs l-istejjer edenek, u daħal huwa. Huwa eh, Spiega da naqra jedinna dil-istorja hija. da kont kont għadni żgħir ta' wkoll ġifieri, kont qed id-dar tal-ex. Jemmen Asti. kont nagħmlu xi ħaġa bħalma jagħmel kulħadd mhux hekk. Mm. U- Tal-ex is-soltu mhux is-soltu. Kien- Inti- kont l-ex- jgħid magħha dak iż-żmien. Eh, kont jgħid magħha dak iż-żmien. Kemm kellek żmien żgħira, x'in żgħir? 16.

Dak darba għandu xo Emilita u kien hemm wieħed għalinna jekk Morris Minor xi ħadd Morris Minor mhux li vvin tal-mini minor jew qed Ma nafx vvin tal Kemm iż-żibħa xanisa tal-mini minor. Morris Minor hija l-karozza. Ikolla ħafna mili għandu.
Ikolla. Eżatt, jien m'għandix għasek mili. Eh, ġifieri bil-kontra, mhux Morris Minor għax karozza hekk żgħira. Għax ħafna mili, għax ilha li ħarġet allura jkollha ħafna mili. Fimtek, għas jaħdimha bil-kontra jew ixtaba l-intelligenti ta' ħażin.
Ħajkonna naqtaw nofs il-programm.
Jiena ħafna meals ikolli, mhux mili.
Kebid vojta. Meals għal.
Meals.
Aħna.
Da, għajli, da.
Għajli fux il-faħal ommok, għajli xaħġa. Xilkom xet għamel ġejdi? Le, għet nfittex għax il-bira kombinazzjoni, il-bira kombinazzjoni int għajt ma wieħed emmek Ukoll tqajt ma' wieħed li beda jgħidilna ċertu affarijiet Ej, fuq kont. hekk, ġifieri ġampula.
Eh, ma- naf- Ma rabbi muċċali ngħid mela żgur. Binuċċali eħe, u beda jgħidilna Kien ibes pereżempju, l-aħdar. ma nafx jekk hux hu jew l-ieħor, qalilna m- għax da kif rajtu jien bdejt ngħid da possibbli da kien parti minn din l-istorja ma naħsibx li hu kien. Mela nafx kien ngħid diġà.
Eżatt, ġifieri da qalilna li u- u-

Xej, kif xieħed għandek. Naħlif lek mux vera, għallek jek il-bira kif jisakra ta' zgur. Jien naħseb. Imma, imma ġifiri, ġifiri, dana għaw. Vera, ħalli għalli ċempelu għaw li bat il-messagġu għalli l-nek, ma dan mux affarijiet. Nistaw ċemplu l-un saqsu. Ċempelu.
Le, ċempi l-lum, għax dawn mux affarijiet li tifraħ bjom, jien jien għandi tifla ta' nqod ngħid li reddajt u law daw l-affarijiet u. Għana li rispondi li xil tinsib il-numru tijaw. Pretendi li l-istess jisimum, kolla l-istess jibda simna, traħna. Emma jena ma sejf jajtux. Ah, jena rajt ritrat tijak u ta' sħabek jiskom copy u paste ta' kolla kemm intom, brother.
Kolla, jis kolla l-istess xar, kolla l-istess fek, inti l-isbaħ wieħed vera. Għanajdu għek, għanajdlek għek. Ma Hemmhekk ta' vera ara jien hawn dak pereżempju. Jiena nilbeż it-tnejboros.
Biex jagħmel bla xar. Eħe, imma t-tnejboros ta' żibel. X'kemm għandi.
Jiena tal-recycling.
X'ismu da?
Ġempillu ma.
Tal-karozza.
Ħana kux kenzi, ħana ara. Da għallek jekk ma kienx hemm il-bieraħ da, jew. Le, għax
Hello Kenzi. Kenzi ta' fiċ. Kenzi, JD Patrick jien, minn Bajtu Bacon. Ismani, għandi qed nirrekordjak eh, biex tkun taf. Għax jiena qedlu l-istorja meta reddajtuh sitta minn nies u da qed jgħidli li inta tikdeb.
Mux sitta, bro. Għaj, issa ftakart. Eh, eh, issa ftakart xiftakart, ġivi. Mux sitta, tikdeb.
Ija, kem?
Sitta kemm kienu? U li u li.
Sitta kienu kollox.
Tidaw nofs ta' tifla ndur.
Ta' tifla, stja. Thank you, Kenzi tal-li gdibt. Mur komplor, otostja, kullħat fucking umtart menn intom. Aħna ma dan għaxra. Aħna daw, daw, sħabek, batulna ħafna, batulna ħafna messages. Għalli, għalli, għalli li. Batulna ħafna messages. U
U kull message tispiċċa bil-frażi dejjem ta' ma tal-bliħ, eh mbagħad reddajni jula. Kollha ta' kollha kollha għax kont miexi fit-triq kelli l-kelb ġiet waħda qed li hello u mbagħad reddajni jula. Int daqshekk faċli hekk għax jiena vera vera kont nara l-alla jiena. Dik wan, tu kemm intom annemali. Taqbdu treddaw hekk il-kulħadd. Ejja l-għawel. Ma reddawx il-kulħadd.

F'din il-ġimgħa jew ma nafx kemm li għad għandi, bażikament rajtu għarwien iktar milli xtaqtha. Darba minnhom kelli qaxxar u naqas suf ta' sormu, iva, ukoll. Ġifieri bażikament ħafna affarijiet hekk. Ġifieri dak it-tip li joħod sormu barra. Naħseb f'dil biċċa daħal ired daw il xi ħaġa xi kamra. Eżatt. Għax inbidel ġi ġi ġi bil-eko.
Inbidel bil-vuċi vera u bil-professjonali għaw. Għata.
Għata ħana jiddew. Isma, darajtu ta' li batinna il-bira. Jidher li bnintem li għaxar is-rum, ġifieri. Dak jidher għandu dik il-lemħa. Għandu wix ta' bnintem għaxar is-rum, iwa. Mela, mela, mela. Jiena nixtieq ngħid, jiena nixtieq ngħid li. Vera għaxar Nixtieq ngħid jiena li all right.
Huwa jiġbir intom tajdu, intom tajdu qatt ma tuqat għax raqna f'salmkom. Int bis-serja ta' meta mela ta' affarijiet li tagħmel jew. Jekk ma laħax biex għaxar u għax. Għaxar torma kum. U x'ma għaxrux.
Ideja nisufin. Allora tgħid tgħid isieħbek, aw bro, eh, Jina, jina meta, jina meta sibi. Anka Selwin kien għaxxaruli? Fil-villa? Selwin. Selwin għaxxarlek.
Fil-villa.
Anka Mattias? Zom, jina.
Kolla għaxu ġuġinu.
Meta ħna nil-taqawaw, JD jgħid li Max naddi għalik, jina najd lu Iva. Impoġġi fuq is-sit ta' wara, għax jekk ħajmis l-irkopti bizbiz bidejħi biddel il-xift naqbad nipanikja. Kif il-għalla jista' jkun li inti? Tħalli l-irġiel, inti tħalli l-irġiel.

Isma anka l-oħti ġili għatta.
L-oħtok okej nifimha. Oħtok nifimha, oh. Eh, rajt oħti. Dak kan porno eżattek jagħmlu fihom. Kienet li kien, kien. Għare, bonġu xmin. Qed nirrekordjaw biex tkun taf. Għarajt, għanna l-kjona u ġviri. Eh. Xit t-tistaqsi, jimma naxxi. Il-teknika ta' xar li sormi.
Kif t-axxarulu sormu, eżat?
Bil-blade tal-Philips hi mill-magna. Blade tal-Philips. Bil-magna. Le, ma jena għaddit li minn moħħi issa f'daqqa waħda. Inti darba għaxxartulu sormu da.
Tista darba, u ma ma tix biz biex jirreżaq zini. Le, ma ħanej. Darba biex. Inti kif tħossok jek da ix-xar id-dieħel joħroġ gej? Ma għarix rajdu zguru.
Le, L-inkwita żgura x'għamel ġimgħatej jorqod l-istess saqaf taħti. Le, għalik qed jgħid.
Għalik qed jgħid, jekk inti, le, jiena saqsejtu, jekk da, inti tqaxxallu sormu sewwa, għandek swaba fiċin it-toqba ta' sormu u hekk, jekk inti eh. xarej oħra, toħroġ gej. Ix eh, daħħalu ġisti swaba u narafx. Eh, daħħal.
Kemm intom iffakjati,

L-10 u kwart. Ejja, ma kellu biżir, kien naqa biżir bira, naħseb għalek. Mm. Ejja, le, le, fera naf, fera naf. Ħanidlek, eh, għanna section fil-program di introduċejnija żewġ podcast silu. 5 seconds kollox. Meta tkun imqajjem kijon, meta tkun riqet kijof tiġi jint. Eh? Dead joke ta' PJ di, di namlu section di. Anka sponsor il-ġipanja.
PJ dead joke. Zopp kun għaddej minn moħok fejja.

Id-dawwar Eh, għandek għandek organu jittisim għal prostata. Esperjenza li.
Dik tuħu Ħafna. ħafna- ħafna pjaċir jekk tmissa dik. Eżek, taf inti.
Eh? Iskom tafu dom it-nej. Jiena gradwat fil-medicina, u hekk, ġifieri jiena nkoll nkoll inkun naf. Wow, let's calm down a bit. Uwejja, ta. ma Gradwat fil-medicina arbat jimor jibdedna professur tal-imħuħ.

Segretary. The offensive.
Notarja minn ħafna iktar flus. Notarja minn ħafna iktar flus. Probabbilment. Isek, isek, ħajrek, isek għat prova taħdem għal notar. So, għat prova taħt sodja notar. Inti tkun dak li jagħmel il-fotocopies għal persuna li qed jistudja. Dik il-level tkun bejtu ieħor. Isma, kemm kellek ħatajtlu inti? Kif tgħid int, kif trid inti, ħabib? U għabhom il-waħd inti. Kieku kellek taħseb biex toħroġ ilna labs, jena u JD, kemm id-dum tamlilna personal training? Kemm indumu? Kemm jiġi mill-persuna wkoll, kemm ħajja puxja? Eħe. Kwankom sena u nofs. Sena u nofs, għaddi sena u nofs ġibni tajjeb, hekk kostja. Għandek donna ħinu, xejn ma. Ah, sena u nofs tajjeb, mhux ħafna. Ordna pizzat. Ibdil li Kion għax għandi bżonn jiena mija fil-mija, għandi bżonn naqaħa fucking ostja big time. U aħna talli inti tmur ħafna ġim, titaqam ħafna nies, ġejt hawn issa wara dal-programm qatt ma ħatara daqshekk imbottatura fis-socials tiegħek daqs kieku ġejt fuq dal-programm dik garantilek. Nuqatmu.
Ħassib imbottatura fis kemm kbirt bla violent Issa tara kemm ħadd ikber ħabba bajtu bacon. Qed ngħidlek, qed ngħidlek jiena, għati ċans. Għati ċans, issa jaraw, da mhux kollha bil-withdrawal symptoms joħorġu minn hawn nies. Ikun ridu iktar u iktar u iktar. Aħna sibna channel li dawna actually kont taf li hemm news fuqek. Tan sirt famuż u kbir. Vera. Hemm actual news, hemm actual news segment. U ġibna segment ħadna naqa' shots tiegħu u ħa naraw actually il-biċċa ta' news, ġifieri kion news.
Insellmilkom eżiż telespettaturi u nilqakom għall-bulettin tal-aħbarijiet tat-tmienja Fid-disgħa, hawnhekk fuq Kihon News u naturalment mal-ġurnalist favorit tagħkom. Fejn wasal Jacob Borg? Żoffox kemm għandu Jacob Borg, le, miegħi, Keith Demicoli. Keith Demicoli? Bil-fama li kabbar wara Love Island u biż-żopp imqaddes l-għandu, Kihon issa ħajtiha għal volontarjat. Iva sewwa smajtu sinjuri minn nhar it-Tnejn, Kihon se jibda jagħmel ħiltu kollha biex kemm jiflaħ Iqassam b'xejn sitta STDs li wħud minnhom lanqas Dottor Charmaine Gauci għadha ma semgħet bihom. Bir-rapport sħiħ dik ta' ħalqa jintemm. Issa terġa' tagħlaqna ta' Charmaine Gauci waqt kemm jifraħ Kion għax ikollu joqgħod ireddaw l-qattusa. Mix-xena internazzjonali, in-Nazzjoni Uniti flimkien ma' Kion u sħabu ingħaqdu biex flimkien jagħmlu survey għad-daqs eżatt tal-gerżuma tan-nisa kollha tad-dinja, billi waqt li jkunu qed ireddgħulhom, għax ovvja dawn se jreddgħulhom, jaqbdu bajro u jimmarkaw eżatt sa fejn tasal ix-xoffa. Kion u sħabu, insara b'devozzjoni Kristjana nikkwota Mausch, jinsabu tant ħerqana għal dan il-proġett li bħala training Huma bħalissa qed jintefgħu irreddawh bis-salvaġġ ġewwa Paceville. Kull tfajla li tixtieq tipparteċipa għal dan is-survey, kull ma għandha tagħmel huwa tmur u tintefa' quddiem il-Havana u tagħmel hekk. U Kion u sħabu jiġu ħerqana u jreddawhulkom. Wup wup. Naqilbu għax-xena sportiva, il-producers ta' Love Island ħarġu stqarrija biex jgħidu li mill-edizzjoni li jmiss, Love Island se jkun qed idaħħlu s-surfing bħala attività għal waqt il-programm Għax jekk le, tkun ħela wara li n-nisa ta' din is-sena ma waffqux jixxarbu f'din l-edizzjoni imnalla kien Kion, jew kif inhu magħruf magħna l-irġiel, ta' mal-bjonda tal-lenses li grazzi għall-abiltajiet extra sesswali tiegħu irnexxielu jtaffi ftit mill-ilmiet li kienu qed jakkumulaw fil-villa tal-Love Island. Effettivament isalva l-parteċipanti kollha milli jegħrqu. Għax din is-sena, biss aħna li kellhom il-bniet, Litteralment ma wafqux inixxu bir-rapport sħiħ Saver ta' Duda Żgħira.
U dakka kien section ta' news kieħan. PJ! As always. B'dan, għaxar karattri. Għaxar karattri għamel. Nana kull persuna li jiġi namlu section zaħja ġiet għalih. Karattru based fuqek, ġifiri, fuq il-karattru vera jaħdem. Għasamni, għasamni tajjeb. U l-PJ King ta' dinja fuq dawn l-affarijiet, umnalla, best edition we could have ever made, I would believe.
100%. Għalix le, PJ. Eh, ma veru.
Eh, ta' ta' le, xet jħajfaj fjan. Aw, fikas, wara. Għaxu umli u humble. Jek. Jħajfaj fjan nisa.
Wara ħajredda u l-ek il-ħbib ta' kijon, ta'
Għax għadna surprise zaħir għalik. Eh, Malta għanna zewċ minn nies, għanna zewċ tipi ta' nies. Għanna l-Pepe, U slavaġ. Umbat għanna inti.
Mux jien biss, ma. Bl-Inglis komdu tparla. hekk, Nitkellem għana titkellem bl-Inglis. Ejja, bl-Inglis. mod iktar komdu bil-Malti. jew- Kważi iktar komdu, ma ġviri il-level Jek tiegħek xaħat ikellem bl-Inglis, kapaċi zom konversazzjoni għaddejja bl-Inglis. ma F.
Ma F, le, F, mux bħala F. gre- Le, Le, ta. le, Q.

Ejja, ibda. Dik ma kif ngħid ra.
Laqas ħad ibda. Ħa naraw. U dow xini. Ibda mill-bidu. Eża, dak kull punt. L-ewwel, l-ewwel, l-ewwel fit how sweet and lovely. Those though make the shame. Tajjeb. Which?
Which like a canker and the
Fragrant Rose. Kabbar il naqas. Isma, ma ġabni. Kabbar il si. Bari biex ikra, ma jen. Dakin. Ejja, ma mux dik iċċajta kijon. Kompli għara naqas. Ux jem, kakaw ma jiex, ma dak l-Inglis jihbi. Ma u, le, mux. Le, dak u Inglis elaborat. Ma mux tajjeb għalija. Elaborat jien. Għarajt, għarajt, ibda, ibda mir-raba. In what? Imdej. In what?

Ma nafx men ta' dan li santi. Mux jaf men, gravi.
U x'gravi, għara inti. Għana għara jena.
In what sweet dost jina li bado thy eh. sins enclosed.
That tongue that tells the story of in hop near down thy days. Making lascivious cock in my mouth and Sunday sport. Aħna provajna ġeluk tajt affarijiet. Ma tanti ta' Għasirna xilek ta' għalija ċajta. Għantuk il-test li jmiss, ninaħseb iktar huwa tal-level tijak, tiju l naqra, huna paċenzja, eja. Mela, Peter, I like. P. Azdiħa.

Bil-hotel għamilna seba' ġimgħat, kważi xarej fihom ma. Għax inti naħseb ma tafx dawn jagħmlu anka qabel jew qabel le fil-hotel. Fiex?
Fil-hotel ma tmorrux qabel. Fil-hotel 14 May morna aħna. Eh, kif ħriġt?
Le qabel, qabel 14 May tagħna fil-hotel. Għandu fil-hotel. U wara May.
U wara wara ħriġna mal-ewwel.
Għax inti li ma min jinqala. Mela min jinqala. Jagħmel sakemm joħroġ l-episod ġo hotel. Elleba.
Bla mobile, mennu. Eżempju, Punisher. Hmm.
Għamel jumej qabel. Ġuna tal-villa għet jenu għazel. Hmm, Lalla, men. U bla mobile, eh? U l-television kien kollom. Television xej.
Il-villa li hemm fil-hotel.
L-ewwel jumej li għamil. Mela fejn kontu tmorru l-mari blu?
Taslima konna tiġżimhom. Taslima Alcatraz?
Fejn? X'tagħmel da mhux ħabs jew ma dun. Le, ma għala omna u għax tipo ħabba ma jmux nitlu nitlu online bihom.

Kulħadd nofsu Ismaw. armin. Laqax li tkun miżżewwex men tagħmel sitt sitt ġimgħat ma taħxix. Ma tistax. Ma Dom, tistax. dom, ta' dom.
X'dom? Dom biex ħallejta.
Xi ġifieri domt biex ħallejta di. You played- ħaġa- You Jiġifieri.
played hard to get? Eh, Minix faċli, jo. Eh, Meh. Mija fil-mija, of course li le. Mhux ħansaqsuk ma' min, ma nistgħu nissupanew. Eh, Em, em, Ma tistax tajt, le? Le, le, le, le, komplix id-daħħal dubji, għax jina għaddi feeling li tiħana għala uħes il-kbir buqa. Jina, by the way, naħdem ma l-producer tal Island u naħseb daw l-affarijiet ħajkonna neħħuħom spoon. Le, u. Oh, le, le, li bax jinħaraq l-spooner. Għaw jien il-producer. Eh, fej wasanna. U ma jgħidulek isma' tilbis flok. Għax kif program sħiħ jien ma nistax nifhem. Int int ma sax nifhimha kif show sħiħ qatt ma rajt ostja ħadd minnkom flok wieħed. Mela xi jiem flok għandna nkunu frodu mhux għarfjele fix-xemx isħana. Edward kien il-besna u Clinton bil-ħudi. Bil-ħudi?
Marek ma bil-ħudi għam izmin. Dak il-Wallet King jew mela. xismu? Eh. Le, Wallet King Clinton. Bil-ħudi fil-fil-xana bil-xana. Jinnaf.
Imma le konna. Għandu termostat moħxijaw.
Imma le imma zom. Ma kellkomx flokkijiet, għax tiġi billi bakjon. Ma kon dej il-pool, għamil flok inti. Eh. Kon dej il-pool. Kon dej il-pool? Bża ikbarra, u xie xemmex naqaw, naqa kulur, kelli bżon mul kulurina. Tabja.
Imma jena jena di għax di jistja zejda u għalla men, kon intom il-ħin kollu bżaqkom barra, il-nisa konstant weġi bittanga ġottoqba ta' zormon. tiġix tgħidli ma qitukom xi pirmli biex ma jqumilkomx men. Għax jien anka minn fuq it-television me bżob daqshekk kont nara, ma nista' ma tarakx Ma jistax ikun, no, jiena kieku vera problemi kien ikun. Eżatt, kienu jtukom Ma kien kien u minna ta' U d in-nisa u hekk kolħat. E, um li u mela bħalkom jiena raġel, e, um. U x'tagħmel tmur tmur iġġerri. U xejn mhux jinżel imbagħad nistenni.
Ma tmurx iġġerri.
Ħajkolli ngħid. Ma tant ġerrejtu hemm taw.
Ma tant ġerrejtu,
casual, casual. Inti inti mhix raġel bħali, inti ikolli ngħid

Jo kont nistenna u nistenna jinżel. Toqgħod hemm bil-bewl ġo Mela, toilet, eżempju, tiġi. ġi kont Aw.
untart jiena, kull għat jida, u, u, mill-filgħodu minn Mike, kion, u, kolla kem għajja mux ħanqum, u jistennew naqa. Vera, ma mux nqum għall-ewel. U tgħidilhom, oh, ma nistax bra, eh, nżobbi mqajja. Għax ġili, naqra, u- kon norqob biex xors biex tal futbol, xik tal-komdu, tħalli naqalus, u mbagħad problemi jaru, inqumu. Jien idejaqni. Inqumek. Idejaqni. Le, le, anke ma tkun rieqet Le, lus. lus, lus, u, lus, ħajar. Toqgħod arwin, torqodu arwin. Norqod, ġieli, tanka jien. Ma nbat nitiqax kun qed naħsar il-lożor għax nħalli l-skid marks u Anka jien nitiqax imboss ukoll. Toqgħod boss tħalli l-ħara fuq il-prix. Eżattu. Le jiena x'torqod it-tifla miegħi għax kien.
Ejt il-verità, min kien l-aktar raġel biss hemm ġew?

Min mill-kontestanti l-inqas wieħed li tikkoppa li jispiċċa f'koma, ejja.
Minnhom kollha jiġi f'koma. Minnhom kollha, ejja. Jiġi f'koma, minn nisa wkoll. Le, le, le, billi. Mill-irġiel, mill-irġiel kollha. Ta' jisma' mela din Edward Mattias, Selwin, sewwa, Ġenko, Jake, Angel, Alessandro, minn iktar. Jien naf, ma naf. Sven, Jien naf- jien- jien naf- Josh, Josh.
Kemm kontu nisa? konna, u 23 kollox konna. Oh, Min ta'kom, mis-session ta'kom, Sven ma kienx ma'kom, le jok hemm xi ieħor Sven ma'kom. Nem, Sven maħna.
Xiex iktar għek jisa, jew jibxa f'koma. Lim wieħed Tnejn le. huma l-istess, li ma iktar besqa. u- Lim wieħed ma tikkoppax li daħal f'koma, jekk iġi jgħidlek hawn pereżempju, taf li dak daħal f'koma. eh, Jew jew tajjeb sewa ġralu.
Dil minn ma tikkoppax. Hemm kont close magħhom ma kien idea, ma naħseb ġox tax kosi kisi li mnieħri hemmhekk men. Ġox kisi li kien mnieħri, kif? Marda warni, su Franz Flick xini, meta minna dik ta' ċajdula, Heartbeat Challenge. Ma fxajtu ix. Inti rajta smundi?
Heartbeat Challenge. Insejta. Zaqna barra u jek insomma u komedja. U margarini trik, tlajurni xaħġa jena, marda warni jek u għawek ma xinti jew.
Ma ta' post tagħmel ilek. Bizballu. Eh, bizballu.
Allora miskin ħabba fek ħaqqu. Allora ħabba ħaqqu koma ma miegħu naħseb li ħaqqu close. L-inqas li kont close miegħu. Naħseb ta'. Min ħaqqu ħafna koma. Min minn għol istanti l-oħrajn? Ġenko biżgur ħaqqu. U li ġenko relax miskin. Eh, żgur li relax.
Għamlina kważi bħal minn li bħalek dak, dak kien pjanat li ġej fuq ir-radio show tiegħi u ma tfaċċax. U inti eh, kont ħatamlina l-istess illum għax ħrajt taħti għax jien by the way meta ma jiġix guest jien hello. Il-tortijaj. Once semmejt il-ħara, once semmejt il-ħara. Eh. L-imwar għanda l iktar ħara tinten minnu. Innaf ma jgħandu ġemlu ħara nisa. Le, le, le, ma jistax ikun mar, kontu fil-villa fl-imkien, għadma xabbejt l-om ħara. Jow joqodi bossu bil-lejl il-nisa. Boss kien kont bendek il-verita. Min? Jien kont boss. Kont hekk, kont tifka kull mem. Nifka kull mem.
Minn issa ħadd ma qatt ma xammejt il-ħarġ. Ġieli bassina ngħidha boss għax naqgħod mal-art jaq. Eh, Ġifieri torqod mal-art jekk tbossi taħt il-fix torqod mal-art eh, inti. Eh, xin.
I tgħidlek biex inti. I torqod mal-art mhux jien.
Eżatt, 100%. Mela, leħġieri kien bossa tisma' tgħux bossa, ma tibqiex

Għallu li ninten, ninten l-ostja. Ninten l-ostja.
Kol vera ħed kik ran video vera ħriġt maħruqa. Għax ma nintin xo kik vera. Jinten kif? Jinten il-bassu.
Ma mux jien. Imma fuq il-bass do jdu l-għu. Le, u ma għallu, l-iktar għet li jinten fil-villa. U naħlib l-ek mux jien, iktar għet li nfuħija, ma l-iktar għet li jinten. Jammina l-iktar għet li jinten.
Minn ġox.
Ġox.
Ġox, ġox, ġox.
Għazzin. Ma jkantunieri, għan verita, u kien jarmiriħa, u ġid najt.
Il-ġox. Josh. Kużani Josh imma vera, u. Għandek li ħat inten.
Fucking tinten, u.
It's the way the. Għaddu bl-Inglis, ħajfimna.
Emna għarolon, emna għaspray. Na, koma, na, koma ma tintin zgur. Għax dik għamil di ċara. Em minnom maħmuġin nisek dak it Edward Koġin imbarazz kollum kien, sorry Edward. Le, le, fuq nisa ħna interessana.
Dak it Illa, nisa kollha kollum imbarazz kollum kien kienu. Ġiviri per eżempju. Messi il-fulja. Imma jħallu pezz u hekk. Le, xpezz dostja.

Kien hemm minnhom għaddi għax dan bil-bikini tara kollox u kien hemm kollox ispjegat. Jaħseb jaf kien hemm ta' jaf kien. Kien hemm naqa' minnhom imdelkinek minn kienet l-aħħar waħda l-iktar waħda mdelka maħmuġa taħseb. Jien naf dax jieħdu għalihom daw. Jieħdu għalihom verek. Probabbli hu. Jew pereżempju hekk ir-raħa tinten ta' wara widnejhom min kien ikollha. Issa jgħoddu xhom wara widnejhom taħseb. Daw l-affarijiet, nistaqsi jom irrid biex ikun naf. Kemm domtu hemm, kemm domtu? Six weeks. Six weeks.
Ġfidana Kien hemm xi naqa' minnhom bil-period żgur. Mija fil-mija mela.
Issinkjaw il-period flimkien dawn in-nisa? Għandu jkun istja.
Vera jew? Għandu jkun. F'sitt ġimgħat astja.
Mela. Isma' jien qaluli di li mhux vera di t-teorija. Tas-sinking. Imma intom għedtuli intom. Anki Su.
Gradwati fil-mediċina. Anki Su qalbet, qablet. Imma kien hemm min qalli li mhux ver, it's a tipo kif taqbad tgħid, it's a legend. X'inhu mhux vera?
Li jissinkjaw in-nisa flimkien. Nafx jagħmlu. Għabżit l-ostja. Eh, mela, mela, mela. mela Ġifiri bdew, bdew kunu naqana għant patki, jek tinduna, kontu eh, t-għawli. Allo, għalek, iżidu, għek, iżidu bl-antipatija.
Intom kienu jqum il-kom flimkien u koll irġil. Ma nafx, ma nafx, dik ma nafx. Kontu t-sinkjaw għastja? Jista' jkun.
Is-salut tal-offsinar tal-barrakka ta' fuqa.
Għandu tribu pup. Min jaħsel il-nisa l-aħjar, il-ġil jew il-nisa? Min ġiex.
Xittajt! Jek jinsiddi il-bira bil-lejl. Min ħasel il-platti l-aħjar, il-ġil jew il-nisa?
Ejja, tfaw. L-ġibon iktar nasfa.

Naqilbu għal mediċina bħalissa il-Ministru tas-Saħħa qabad direct order lil Kion biex jistudjaw eżatt x'inhuma l-effetti tal-ġim fuq il-ġisem meta tieħu l-alla. Steroids Kion li huwa eżemplari maskili li jiflaħ saħan sitra għall-isteroids tal-barrin daqs l-ostja għal ħajamil mill-lista biex jagħmel din missjoni ta' ħajtu waqt li javża l-pubbliku ma jitlax miegħu f'lift għax fuq dawk il-mediċini kollha jboss bass riħa ta' kattavri. Huwa kompla jżid billi tella' post fuq Facebook li juri d-dispjaċir tiegħu lejn l-awtoritajiet Maltin, speċjalment lejn l-uffiċjali tad-dwana, u kif għandhom jagħmlu iktar biex ma jwaffqux il-kutrabandu tal-isteroids. Il-messaġġ ta' fuq il-midja soċjali li ħalla Kion kien twil, elaborat, ta' sustanza u kien jgħid hekk. Għajdina l-istoria ġejn il-qaba. Mixxena lokali wara li jom iktar mill-li om t-sapporti li l-ulida ta' 30 sena jiexu d-dar, lejtu zet Electronics ġentilmen ta' zewġ tablets ta' ditta Lenovo lil Max u lil JD fil-waqt li għal xaru nofs dejqulu kull toqba għandu minn xaru l-isfel. Meta din il-kamra tal-aħbarijiet provat tikkuntatja lil Max u lil JD, għall-ewwel 60 darba ma setgħux ikellmuna għax kombinazzjoni kienu qed jieklu, imma mal-61 darba irnexxielna naqbduhom u qalulna li jixtiequ jirringrazzaw lil A to Z ta' dak kollu li għamel magħhom kif ukoll talli għadhom ma rruportahomx lill-pulizija għal iffastidjar żejjed għax hawn żejjed xi ħaġa kien ta' bir-rapport sħiħ ta' mnieħ ru patata insa taqta' ħajjew! Naqilbu għall-paġna tal-oxxati waqt li fil-bidu tal-Love Island ta' din is-sena Kion qal lil Lenia li mhux tajjeb għaliha, l-unika ċans li kellu biex jirbaħ l-10,000 Dlonk il-mument, ħxieħ f'solmu, dan ħareġ minn survey li għamilna aħna ta' Key on News fejn tliet kwarti tal-Maltin, l-unika tliet kwarti tal-Maltin li jaraw Love Island, qalu li straordinarjament din l-istrateġija saħansitra kienet agħar mill-istrateġija li użat biex titla' l-Parlament Ewropew Sandra Gauci, Kuraġġ Sandra, taqtax qalbek xi darba jew oħra, int ukoll se tinduna li għandek bżonn il-miljuni biex titla'. Loll.
Actually, Sandra fucking fan tagħna. Vera fan, fan kbira. Fan kbira tagħna.
Int kont wieħed minn dawk li dortu kontra Rakel? Ara, mela jena ma nafx rajtu hemm barra, però ma dal-kontra għat hemmhekk. Li ġara jekk kon- le le jekk konna qed niġġieldu ma' persuna kollha 10 kontra persuna, sena di persuna għamlet xi affarijiet li dejqu kulħadd ma qatt ma dort tipo kontrija. Just kemm clashes between between us, u ftit ġimgħat ħadd clash ma' persuna. Imma dertu, jena ma Imma nafx derna jena- ħażin, jena eh, derna kontu- ħażin. kontu libaw. Li ma konniex li ba. Kontu, Intom kontu. aħna 24 sija u intom taraw sija, ġifieri Imma inti let's face it, imma inti let's face it, inti jox. u xala.
Għax inti, inti, you had it, inti, inti konti, jena il-feeling ten barra issa probabli tafu. Eh. Imma waqt il-program il-feeling ten barra, intu il-enja, eh, kontu. Ġviri. il-puwa. Zgur, by mile, zed nitkelmu ġi għatma rajt telli aktar ċara minnek. Xejtu kollox f'daq. Għala.
Ġara, għajtu li ġara. Xejt kollox xamit jena. Stanajlek jena xajtu kollox.

Xtaqt erbaħtom, ovvjament. 100%. 10,000 sbieħ ma tagħmel xejn Ħadd l-Ostor Mox esperjenza ġimat. mal-bus. Ma mhux għal ma tridx li għan biex nerbħom fimt. Eżatt, eżatt, Ix inti ma ħadd assolutament xejn wara dak sitt ġimgħat sagrifiċċju ġast bajt biż-żopp. eżatt.
La la U le U relax. u Elenja.
Elenja bad biżżopp ukoll. Ħalas le. Imma la ħares le kontu flimkien u bqajtu wara le, issa ma tkomx jew le. Eżatt, imma bqajtu wara żin titkellmu wara Love Island, mhux. Bib, bib. Eżatt, Friends.
Only Friends. Reddajtu la wara? Le, le. Le, le, le, le, le. Fiġ, għaw, Mela. spoon, ħanilabu jew. Mela, ħanilabu, ħanilabu, ħanilabu. Mela di, ħana mela din hija logħba jisimgħu lil min triduni nreddaw.
Jien. Le, Issa tara. Mela, eh, ħamorru in ancient Rome, U ħatara din il-logħba. Tittaqsa.
Il-punt huwa, il-punt huwa li aħna dan huwa Pilatu. Pilatu fi żmien Ġesù kien. Jaħsel idu. Jaħsel idu u ta' l-għażla n-nies. Għażla lili. Għażla lilek inti ħat għażel il-min. Ħajredda.

Daħħal dint ma konċaw jena rekord, dik konti waqqafa din ġok. Il-min, il-min tixtiqu reddaw. No, fismu dak. Eh, Pannelli, sorry, Pannelli. Pannelli.
Eh, Pannelli, għax Pannelli, vera. Eh, Pannelli għandu kun, vera, le, le, laqmu ma. U hija ma sorry ma Pannelli huwa il Pannelli tal-Juvici.
Le, u oh, ah, ir-raġel ta' Jasmin. Le, kien pen il-biter missieru għandu kun jew nannuħ.

Insomma, next one. Lil min triduni r-redda? Lil Ben Camil jew lil Martina? U fqalu ħalqu l-Ben. Camil li hija xogħol żgħira.
Redda u l-Ben. Il-Ben ħat redda u l-Ben. All right, Ben jo. All right, all right, ne all right. Itne all right. Kien iqumlu Ben.
Innaf.
Naħseb nisa jħobbu, nisa jħobbu. Ben, le, għaw.
Ben, ben zgur, ma għanti. PJ, PJ, nisa.
Dak mux PJ, dak Pilatu. Pilatu, naħseb nisa jħobb Pilatu. Mela, mela jħobb Martina u oh, Pilatu. Martina.
Ben, meta trit għandek stedina fuq il-show, ta' by the way, Rui. Vera, b'seta. Saħħ ma sormu.
Li jmiss. Ġiplommu u għol. Lil min tridu nirreddaw? Lil Max jew lil JD? Dave laqqa' dawn.
Ejjj dabbel. Irrid inqajmu għalihom qabel ma rreddah u jmur qajmu għalihom dawk. Kemm mhix ċajta. Xi waħda bluna? No no no mhix ċajta.
Waħda bluna kieku kellek. Imma l-logħba mhux hu, l-logħba inti min treddaw. It-tnejn li huma intom?

Mela, next one. Lil min triduni rreddaw? Lil Maureen Labandero jew lil Wendy Agius? Ħa ngħidlek, jiena la żobbi qed ngħid li huma rreddawhulhom, mela, kif tuni ċ-ċans qed ngħid ifaqqagħhom, mela żobbi, mela.
Lil min? Tixbaħ naqal lil Enja l-oħra.
Tixbaħ lil Enja l-oħra. In ma tax minnu ma Maureen Labandero Wendy. Ma nafhomx, ma nafhomx, tal-ilgħu ġi rajt wiċċa naħseb. Eżatt.

Le, ma beautician, għed, mux
Sorry, skużani. Le, Wendy. Ma għan għandu xini Wendy.
Ija full on, full on transition, deħe, zed, ġiviri. Vera, ostja ma jidrux.
Ma jidrux, ma jidrux. Nejli huma trans. Eh, ma xorti t-tazel il-minħa. Eh, ma nafx, għan għan għan

Taw, taw di. Taw di?
Il-Wendy. Il-Wendy.
Wendy, għagġus, proset. Tajba. Proset.
Let's, next one. Mela Jgħaw, deret, by the way. Eżat, mela, proset. Mela, mela, mela. Last episode. U l-ohra ħat id xie darba. Mela, l-ohra. Mela.
Lil-min ċiduni in reddaw. Lil Charles. Jew lir-Ron! Ħa ngħidlek anke dawn. Ma nafhomx ta' dawn. Lanqas!
Oj, mhux daqqa koko, xi ħaġa, imma qatt ma tajthom s-sorma jew, oj.
Dawn l-owners ta' Charles and Ron, it-tnejn li huma obviously gays għax qegħdin flimkien. Il-min tagħżi kieku, min taħseb ikollu l-iktar technique tajba minnhom? Jien naf Ma nħiġ li rġili x'jagħmlu. Imma dik il-logħba dik taqżel.
Jien personalment ma nadaw il-ħadd sewwa. Eh, ma dik mhux il-logħba, inti wasal sitwazzjoni f'ħajtek. Wara għandek jedulek jew noqtluk jew xatt tredda ħulhom. Mhux
ħan nardaw il-ħadd. Le, tredda, tredda, inti bax inti diffiċli. Mhux ħan daħlu.
Ma daħlux. Tmut ġifieri.
Eh, le.
Minix gay, sorry, nirrispettaw ħajja ma minix gay. Lalla kemm indum nidlek zobbi maħal, ok, kum biex nibqaħaj. Ma tarax jena biex nibqaħaj ħaroqot nibut jew, xillalla. Kemm minix gay naqbel miegħek, ma namx daw l-affarijiet imma. Come here, Charles. Mish problema ta' xej. Next one.
Lil min tridu nirreddaw, lil Melanie Kelly jew lil Andriana De Battista? Melanie.
Gustuża, sorry.
Jogħġbok il-bjondi. Le, mhux il-bjondi, ma gustuża Mel.

Mela ħodha bil-mod illum ukoll, mhux bil-pace. Għana għana ġena rom mela. Erġuri.
Erġa da għadda bi għadda bad billu nisa, għadda billu nisa għana rom. Nijemu ġa.
Akku akku xa ġabna. Introduċi reddaw l-Melanie Kelly jew l-Andriana De Battista. Dima nafix.

Lil min triduni nreddaw? Lil Lilenja jew lil Miss Piggy? Liema waħda minnhom hi Miss Piggy?

Lil min tridu nirreddaw? Lil Chiara jew lil Scuro?

Il-madre jol Teresa kion.
Ħanalqu, ħanalqu. Eja, di l-axħar klip ta' tal tal kion news, l-outtakes tana ma daħlux fin news, ma ġast edin naqa extra nidbits li li saru. U issa naddu rapport ta' temp. Il-temp għal-għada se jkun kemm xejn xemxi bisħana ta' duluri madonna, l-indiċi u veta disa u litri ta' għara mitlufa 10. Il-kumpanija Sudocrem ħadet f'idejha l-inizjattiva biex iddewwi Zopp Kion għax selħu jaħxi. Il-Pulizija għadha għaddejja bit-tfittxija għal żewġ irġiel twal b'saħħithom wala żobbhom biex jitlu xi żewġ xiftijiet minflokhom fil-weekends meta jkunu stazzjonati ġewwa Paċevi. Mill-Parlament, il-Ministru tal-Intern stqarr li ma jinteressahx Mill-estern. Mhix hix. Mill-korsa tal-Marsa, iż-żiemel promettenti El Chapo del West inqabad ibih l-ismek ħdejn il-Malta Post wara li nqabad jimporta s-sustanza mill-istess kumpanija. Meta ġie kkuntattjat għal kumment, is-sur El Chapo del West l-ewwel qalilna U mbagħad ħeġġeġ it-traffikanti żaru medji biex jużaw l-istess Malta Post għax bil-Malta Post dejjem jaqbillek. U bekk wasanna għall-aħħar momenti ta' ġimma sħiħa ċelebrazzjonijiet għall luq l-anniversarju ta' meta l-ispooner ħadu l-ewwel darba f'son. Il-kavallier reġa' daħal fis-sala, poċ fih, Don Victor Grek. Mil-qrati lokali Il-liba ħanerġaw nitkellmu fuq il-vital zaqqa. U bat mur għodu gżan il-tal-union ta' da zgur sur tal-union snini ma għawx weħedom ma għaw duk l-uranju mal-kafe. Eh? U ringrazzjala tal-li kalma ruħi xkur ġed battek għandemajju ta' snin.

Foxx il-faħa l-ommu. Ara ma terġax tazzarda tgħaddilek minn moħħok taqsam triq James, ara biss. Foxx illi b'ommok James, foxx illi b'ommok. Ngħaddu issa rokna ta' tfal.
Ġa tajba kienet. Proset, proset, proset.
Mela, nirringrazzjaw l-sponsors għax wasalna fl-aħħar. Sotto zero, jaħaw, da, l-lum ġab li Black Forest, bella ħlalla bieħ minn. Eh, sotto zero ħazna ġelati u koll il-lum, ejdu zet electronics għal-AC eh, u eh, the technical side u koll, thecasefactory.com, custom phone cases tistaw t-ċekjaw minnem, thecasefactory.com, onlineintimates.com għal toys tal-adulti, 5pointsgrowing.com, just 18 plus only u titkabru xie pjanta sabiħek. Eh, DLED.mt għal propietajiet Fire and Fork, eh, għet mill sponsors tana u kol kull nar terba ikollom l-All You Can Eat Meat u Black Box Pro li għet juħsib l-odjo tana mill-lum il-qoddim. Zawx guys, by the way, għanna socials tana, eh, kollox għed Buy to Bacon, Facebook, YouTube, Facebook il-ħakna l-40k followers fin qas minn sena. Fucking top shit. Top, top shit. Thank you ħafna lilkom.

Whatever, anyways. Imma u koll, thank you, liktar, u mux l-inqas lil Kion! Ħad pjaċir Kion. Ejja, dejta, dejta.
Għaddejta?
Ejja, ta.
It was a good wake up call, breakfast tajjeb kien li tiġi naqfu il-program ta' għana. La bajtu bacon. Eh?
Ah, eżatt.
Il-minħan treddaw il-lum hi. Għallu l-ek jena ma. Fej jistaw jifollow jaw kien nis.

Mela, inti għandek ħat organizza party da' Ija, 10 August, Monxeris, mul party, ħajkun Soul City, il-hotel, fuq, mhm. ġdid, venue ġdid.
Ah, very nice. U fejsa jixru tickets? Fuq Instagram, il-link fuq Instagram. Ta' Monxeri. Monxeri, eżatti. Mela, guys, 10 August, għandu l-party u minn ħat reddaw fl-axħar tal-party.
Fl-axħar, fl-axħar. Imma, guys, Għal darb'oħra, thank you kbira lil Kion. Ma ninsewx, guys, like, follow, subscribe, speċjalment fuq YouTube. Le, like, subscribe u follow, le, u. Il-liba kif xejn.
Eh, eh, xejn eh, il-vibe. Etta, etta.
I'm sure li etta. I'm sure li l-gwarantini la bumma. Follow our socials inti.
Follow our socials.
Ma mux like, subscribe to YouTube. Għara, tejja, ġejda. Guys, mela, thank you waħda lil darbohra lil Kion. Ma tinsewx, guys, għamlu like u subscribe il-YouTube hemm dik in-naqa bella alert. Ding ding ding faqawa għal tkun taf meta ntallaw affarijiet ġodda. In the meantime, thank you very much, narawkom il- Ma miltlix id-diska l-lum. Eh, eh, kont qed nistenna li ħatej xi ħaġa oħra. Le, issa tfaħħielu ejja. Erġa' mela, u paċenzja, sorry. Sorry, ejja, għazballa. Għet il-nazzabla, sku. Erġa.
Mela, guys! Take five! Take five, di. Mela. Last spoon. Yes. Għamlu, like, subscribe YouTube taħt il-video, ma ninsewx.